Ee, monne monne o santse re a kwešiše gore o representa two parties a kere Mm, mosadi lo ba ga gago a kere mm, ke ka mokgwa nna ke e bonago a kere mang le mang a itše so a kere mm, mosadi o tloga a se ne bothata le ga teetete a se thata ba gago le ga tee mm, monna a lead a re mmone leadership ya gago re jwang mhm, o se ka tsegolo wa rela ba ga geno a re ke black tax mm. wene a o thoma o nyala mm. a kore o ya ga gago mm. o tshwanetse gore le thuto o toroya dibajete mm. o ka se re kwa ga geno go sene le selo selo selo selo selo selo wa napa go ba tlogela kere mm. ka gobane a ke re mathomong o ba tlwaeditše mm. motho ee o ba a se gona mosadi e wa thoma wa bereka o le mošimanyana o sa tse o graduata motlho mongwe bo fote markete lafter metri ke gore maybe gana mongwe wa go toropa a o togana tša fo go atla kere mm. ba thoma ba lebelela wene ke mokana le rena ba ka gae mm. re santse re thuta gore motho ga a nyetse mm. o santse a tlhokomele motse wa gagwe go tshwana le rena ka mokgwa re be re kgatlha gagwe tata gore na re tlhokomela mm-hmm. ee jale go reng le kgone ge mogola rena wa lesogana a nyetse mm. a tlhokomela mosadi ya gore na re ka kwa bohloko especially financially mm. ee re ka se ena a bone gore eh, attention o tlo e divida bjang gore batho ba ba ba fa attention bjang a ba kgotsofatše ka moka mara bjale a ke re ba fela ba re monna a le banya ba ba nyadiša ba re monna o tla tlogela ba lapa la ga- gabo. la- la gabo Mm. a gomarelana le mosadi ya gabo Mm. mo lokoleng a gomarelaneng naye Mm. Ke moka monna o tshwanetse gore a dithute go tseba gore ka ga gagwe dijo reka jwang dilonyana tša mohuta o patela jwang ye šalago nyana e nkana trayo nyangathaselainyana a ya fe mmagwe kere mm. dikgai tše di tsona tše dinde go le bana di folata botata go bana bawe mm-hmm. ba se ka le ka mohlolong ga thuša o thušitše ngwane wa batho a ka se ka tswatswang ba branch tše twenty fifty latang go tata go bana go ba sasa se re sasa a re leng bokwe a re a lebelela motho re mang a tla re ye bothata jo bogologologolo ebile tlego e se mmagolosogana ka re gantšhi a o šale o fitlha letlheng la gore wa nyala mm. kgwedi le gore mmagošetšago la social ground a kere mm. thatele ke ntšhi ka kudu

Ke- bothata ke- re bona rena yei go tshwenya lena go tshwenya rena Mm. re santse ba le understanding ya gore ngwana ge tata go a tšhabile Mm. o te poto o jare Mm. o jare o tleme tukutheke o te potse gore ngwane ke tlo tlo tlo mo tlhokomelela selela. ena Mm. ge buti ya gago tšatši le leng a tsenya letsogo a se gore ba re o re ke ribalo ke- ntlo Ke maikarabelo a gago. maikarabelo aka Mm. ae wa go thuša wa bona gore a wa sesimong ka re o ole o- o- o- o a kila ke makolle a na tšatšana le o thwetša ke re ka motomolela matlho Ke- mmago motho yena o mmone Mm. o thaba ka kudu go ngwana gagwe e ba le le mosadi go tsogo ga kgwetse e le- e le bale basadi jalo e le gore mohlomong ga go nyake wene Mm. Mo- a go ne mosadi ya go sa nyake mos- ngwana ga a dikgweletša partnera ge e le gore to golagola nayo Mm. Mm-mm. bothata ka Yaka. kudu bothata ke gore na nako ngwe bothata bo bage lonago o ene mang mm. motswadi motswadi o tshwenya mo ene mm. o tshwenya mo gore wene ko ene mang mm -hmm. wa e bona mm. maybe ke nna e nna re file go gola magolo mante a sekae ba le a lema mashimo ka terekele mm-hmm. ngana ba re tsebela mashuana go tloga gale gore mm. aowa ba tlogolo jaga mante yo tlo tetsoša ka ngwana ka makgola bana e sala mm. fo le maekere ka e tee go tloga gale

A- e kore a itifara ke re gare ga marriage wen- wene o provider nna ke ba helper Mm. gore wene tšeo tšeo di o re providela go tsona ga di ka hlaya nna ke santse o tsenya letsogo a kere O thuše. without ebile bana ba hlo ba bona ke taba tša ka le wene ka ka moreng a kere a re tlatše lešata mmago wene ke ke rekile a ke ro a bana go gomile mo mm. awa ke rekile disukiri le dineng a na le maopi mm. ka botse nka re go shotha di-green pepper le di-spice mm. ga ke ile di reka re fo tloga ka bobedi go tshwana le gana molebo a bule go reka maopi ala makoto ke se ka tla tla leshata nkana ka go šia ke na ke sepela le bana ke tsena ke ba laetsa ra tsa rekeng go kgwarinya nna mo swipa nna mara jatši le labe re ile re le ka moka a go ile go reka a go ile go reka nra ka moka bana ba re batswadi ba ile mm. mara go e tla phate yaka mm. ke a kotsolo re o swaregile mm. ee. mara ke sa swarega sa swarega ke re fori ya go tshwana le ka mehleng bana ba se ka bona lo eh, le karate o ka ine nna go swana ja jilo lo go fella ke mmereko ga go mm. lo bana e sa le ba bannyane ba sa tšo ba kwešiša mm. re fo ba rera re tata gona o tswile pension mhm. mare ke tsa re ba go rakile ra ba tswile pension aowa re tlo fela re ya toropo re ile go gwarenya ya pension mm. ee a ke re ke tlo go fa tšhalete mm-hmm. ee. re tlo ya mmogo re mmogo ga go ne one side re tlo ya mmogo ka ranka gone ya tšhalete ba inyatsing mm. a tshwanne anta ke tlo go rekela ga o tshwanne masokisi ke tlogo ke gana ya gore ko go neye tšhelete so ei awa le na le tshepišo wa e bona ya mosadi e ria jwang a kere mm. le yena o tlo mm. re a šadišitše twenty five ranta mm. a nkana a raga mmane ya parafene e šekgwe a o nyala ke ka gago ke lapa le tekeme le mola mohlakanetša Ka tla ba tlo kgopela go se selo mm. ifolo ra re ne selo mm. a go ne se letlo tšela swana mm. and ntekgo ya go fa batswadi se ka ba ka lesate ka letee o ne ye batswadi ke ne ye batswadi ka moka ba tlo kgopela ee ke se ka ra go e tla ba ga geno ka ba thomile ba tlo ntsedikiša wa e bona e ba jwang akere bothata bo thomagana moo bothata mm. mm, breadwinner e tlogo se ne bothata bothata ko re na mm. yena mm. o tlo ria these two parties a di representang gore di feleletse di kwana jwang ah. monna o feleletša o tsa ba tshwenya ka banna ba tshefala ke kgatha dirope ka kudu mm. a e kwa go tsefa ka o senya ba lebaelaba bo maina ba useless he ba re ba re kwa mosajing ga pa re mm. nyarela se go fotla matlakala mosaji a ga re lebelela matlakala lešia etla
ya kry-a ba khurumetse kobo o re

ga gole wa bona a sa gole pheiwa wena Mm. ke bothata jo bogolo swantse fo bona gore ba se ka go bolaya ke tlala Mm. go thušang a hwe a bolaya ke tlala o tlo hwetse o- o- o kwe- o- le reka mm, dikobo le di apeša mabokisi nkabe a be apere mmago a bolele nka ke bo bo phefo mo reketse kobe a sa phela Mm. a re re motho a tekamo re ka moka bothata ko go sa kwešišane Mm. ena go ne motho a tlo go gola a arabe re ka gola a tšea karata ene ya motho e mongwe ke abuse ee o tlo go sherela mo go kgonago mo go mm. kgonegago le wene o mm. se ka ba le di-high demands mola o fepša mm. a o dutse o le so o se ne selo ao fo tsa re tlo go nea di-basic colcate prachameno diraselatli bopi mošebo makhura go tlola ee dilanyana tsa se ka dumane ice cream nne a bua le male kere e se go fepša wa fepša ke re mo a di katla ke christmas a o fepša kore o se kwa kgwetša o ba le di di-high hopes o nagana ba tlo go tšea ba boše montana one day ae Dubai ma. Bothata bo tsoga gale wa ga di-haiti man. Motho o fo se kgotsofalele se wene gore go le ka gore mpa a gagwe e tlale. Ka nako a se maikarabela gore na ja kore motho o ne e batswadi. Ba paletse jwa lone gore o take a be nnete e tshwana ka gore ya baba. A se ngwana a gago motho ke ngwana eno. Yes, o baba ke pelo a o nyako motlogela a swere ke tlala. Mm. Bothata ke gore jalo sho wa kgetholla. Mm. O nyaka di-steak. Mm. re tlo reka dilwana tša gabotse tša go afotera tša go goga kgwedi ka sena a re re ba je masepa ae
ka o kwele mago ye kgwele go bread winner o tshwanetse gore a bone gore o dira gore batho ba ba kwešiše gore yena o ba hloka ka moka batho ba ga gone e ba re go less important ye o mmo ae